Merħba tfal, grazzi talli erġajtu ingħaqadtu magħna għal storja oħra. Illum qed taraw daqsxejn x'għandhom f'idejhom Julia Lynn u Audrey Ann? Ħa nistaqsihom mistoqsija qabel xejn jiena. Julia Lynn, li huwa l-istrument favorit tiegħek? Ir-recorder.
Għaliex tħobbu daqshekk ir-recorder? Jiena naf da, għax darba tħalltu klassi u rajthom idoqqu r-recorder. U għalhekk sa. Ekku, kienet replacement u darba minnhom u għalhekk baqgħet joġobha dan l-istrument. Kien żgħir, sama fl-aħħar kellha wieħed ukoll. Ekku, għandha r-recorder. U inti, Adrian, liemu l-istrument favorit tiegħek? Għandha l-maracas. U għaliex tħobbhom il-maracas? Iċeċ u jagħmlu ħafna storbju, Adrian, tħobb il-ħafna storbju naħseb. Hmm. U għaliex taħsbu illi Ġulja Lynn u Adrian illum għandhom l-istrumenti magħhom, eh? Għax għandhom. Għax għandhom. Imma llum għandna ktieb partikolari. Ejjew nħarsu ftit lejh qabel xejn, lejn il-faċċata tiegħu. X'qed naraw hawnhekk fil-faċċata tal-ktieb? Vjolin. Vjolin. U ċurbetta. Hmm.
Għandna żewġ strumenti hawnhekk. U hawnhekk għandna isfar u għandna blu, x'taħsbu li hija dik? Qalet artist lejn fit-teatru. Fit-teatru, lejn fit-teatru, dak huwa l-isem tal-ktieb infatti li ħanaqraw illum, lejn fit-teatru. Ġieli mortu t-teatru intom? Le, hmm. il-qima tal-iskun. Iva, dak ukoll jistgħu nsejħulu teatru. Għandna teatri sbieħ hawnhekk ukoll hawn Malta. Taqsekku, veru, veru. U hawnhekk, bil-blu u l-isfar, x'għandna hawnhekk taħsbu? Għal-mandkom fuq il-palk tal-iskola. Il-purtiera, oh, x'għandna il-purtiera li hemm fuq il-palk tat-teatru. Il-purtiera li tmur hekk u hekk, dak il-purtiera li jmur hekk u hekk hawnhekk. U x'qiegħda hawnhekk miftuħa jew mol magħluqa? Hawnhekk miftuħa. Il-purtiera bħalissa qiegħda magħluqa. U hawnhekk hawn il-qisem. U hawnhekk
Il-noti mużikali, Iva. Dawn qegħdin jidu għalek hmm, Mela naħseb għalhekk ġabu l-istrumenti magħhom illum naħseb jiena Ġulja l u Adrian. Għax għandna n-noti u għandna l-istrumenti. Apparti li sem bħal-ktib lej fit-teatru, għandna żewġ ismijiet hawnhekk. Daniel Ċini U Naomi gat, dawn min huma dawn it-tnejn? L-illustratriċi għax hija mara. Il-persuna li kitbet l-awtur huwa Daniel Cini mela għandna dawn isbilew żewġ ismijiet li grazzi għalihom għandna dan il-ktieb ferm sabiħ. Qabel ma nibda l-ktieb, Ħandawwar fuq wara. Proset, u ħanaqra. Għad ħsib xieġri teatru fis-satra tal-lejl. Għalleb il-folji ta' din l-istorja msaħra u l-taqa mal-karattri straordinarji li jgħixu fit-teatru. Skopri xieġri fil-ħemda ta' lejla xitwija. fejn il-mużika tieħu l-ħajja. U naf se jiġri, tridu naraw daqsxejn se jiġu f'din il-lejla xitwija. Ejja ħanibdew mela. Mela, ħalli fidejk kodri jen, ħatkun inti l-ewwel waħda llum. Aqilbilna l-paġna.

Jiena naħseb naf hemmhekk fejn, intom forsi ma tiftakrux, imma jiena naħseb li dawk huma d-dekorazzjonijiet ta' żmien il-Milied li nsibu fil-Belt Valletta. Forsi intom ma tiftakruhomx. Imma Naħseb ma morniex. Le mortu, ma ma tiftakruhomx. Però issa meta jiġi żmien il-Milied, nerġgħu naqraw dan il-ktieb u nara jekk imbagħad tiftakrux. Mela, kien proprju il-lejl ta' qabel il-kunċert annwali tal-Milied u l-istrumenti tal-orkestra kienu kollha għajjenin. Hm, min taħsbu li se jkunu l-karattri prinċipali f'dan il-ktieb? L-istrumenti, L-istrumenti ta' dan il-ktieb ħa jieħdu l-ħajja. Delwaqt ħa nkunu nafu b'liema mod. Tagħkom ma ħadux il-ħajja le imma daw tal-ktieb iva ta' jieħdu l-ħajja. Speċjali ħafna infatti. Ekku. Mela, ejja ħa naraw Ħa naraw x'se jiġri. Hmm, Għaffej qegħdin. Il-teatru. U kemm hu sabiħ, he? Ukoll da teatru naħseb naf li mhu jiena. Naħseb hawn Malta hija da teatru. Hmm, teatru sabiħ ħafna dan. Ejja ħa naqraw. Tista' tgħid li kienet saret tradizzjoni tal-orkestra li l-lejl ta' qabel kunċert kbir, il-mużiċisti kienu mistennija jħallu l-istrumenti tagħhom fit-teatru. Mela dawk in-nies li normalment idoqqu l-istrumenti x'kienu jagħmlu dak il-lejl ta' qabel? Iħalluhom Iħalluhom hemm, ma kinux joħduhom magħhom lejn id-dar, ħalli mbagħad dakinhar tal-kunċert proprju l-istrumenti jsibuhom hemmhekk bil-lest. Mela dik kienet il-prattika li jħallu l-istrumenti warajhom. Mela l-istrumenti għandhom il-mużiċisti magħhom bħalissa? Kont qegħdin waħedhom jien għax li l-mużiċisti marru d-dar jistrieħu u l-istrumenti qegħdin waħedhom f'dak teatru. Idla, għax matul il-lejl, mhux il-lejl ta' qabel.

Kien jisħaq dan u kien jemmen li jekk xi ħadd ma jsegwix din ir-regola, kien iġib saħta fuq l-orkestra u l-kunċert. Imma dik hija storja għal darb'oħra. Aħna mhux ħa nidħlu fiha din, hemmhekk kien jemmen il-maestro Mela hekk ridu jagħmlu, ridu jħallu l-istrumenti fit-teatru il-mużiċisti ma setgħux joħduhom magħhom id-dar. Ej Adrienne, Il-min qed naraw hawnhekk? Għanna uħut mill-istrumenti tal-orkestra hawnhekk. Hmm, uħut minnhom jisom mistrieħa veru. Imma dak taħdejk Mistrieħ dak li qed? Ara x'par għajnejn beraħ, he, għandu miftuħin. Hekk qisu l-istess wieħed. Hmm, filwaqt li hawnhekk hawnhekk għajnejh magħluqin, hemmhekk le, hemmhekk għajnejh miftuħin beraħ. ċar. Għalek iktar. Għalhekk, tistgħu taħsbu x'kienu jagħmlu l-istrumenti hekk kif kienu jsibu ruħhom waħedhom fit-teatru? X'taħsbu li kienu jagħmlu dawn l-istrumenti waqt li jkunu waħedhom fit-teatru? X'kienu jagħmlu tgħid? Joqogħdu jipprattikaw waħedhom, idoqqu waħedhom, jew jorqdu ħalli jistrieħu għal qabel il-kunċert.

Wara ġimgħat bla waqfien jipprattikaw, ħadd ma kellu aptit joqgħod iħuf u jdur mat-teatru. Mela normalment kienu jħobbu joqogħdu jduru ftit, imma llum riedu jduru. Ishom irridu jorqdu. Kienu wisq għajjenin, kienu ilhom ħafna jipprattikaw, però llum kienu għajjenin fl-aħħar. U hekk F'din il-ħemda tal-lejl, fejn l-uniku ħoss kien iż-żbenvin tar-riħ minn barra, l-istrumenti kienu kważi kollha se jorqdu. Minn barra, il-vjolin prim. Hemmhekk jien forsi ma jieħ mal-win, forsi qed jipprova jorqod imma ma rnexxilux għax araw. Jew qed jaħseb xi ħaġa. Min jaf, min jaf.

U dik isir qiegħed hemm hawnhekk m'għandu xi Ejja ħa nkomplu naqra. Il-Vjolin Train ma setax jistrieħ minħabba ħsieb li kien ilu jberren f'moħħu u għalhekk salt wieħed qam aħ aħ tnejn u stqarb leħen sod. Ħala l-kap mexxej ta' din l-orkestra Nixtieq li llum ilkoll naqblu li jien għandi l-iktar irwol importanti u li mingħajri ma tagħmlu xejn. Taqblu li l-vjolin prim huwa l-iktar strument importanti tal-orkestra? Le, l-istrumenti kollha huma importanti suppost.

Ejja ħanaraw mela jekk għamux jew le qabel xejn, min imissu? X'taħsbu qamu jew? Iva rabjaw. Mill-espressjoni ta' wiċċhom, taħsbu li ħadu gost dak li semgħu? Le. Ma tantx hux jidhru naqra rrabjati qishom. Dik iva. Mhux vera, imma hekk. Mhux qed temmen lil widnejha. Kulħadd baqa' sieket bilkemm setgħu jemmnu lil widnejhom. Iżda ma damux wisq biex fehmu u skit perfett fit-teatru imbidel f'pandemonju sħiħ Hekk kif l-istrumenti kollha qamu b'rabja kontra l-vjolin, it-trumbetta ħasset demmha tiela' għal rasha. Liema hija t-trumbetta tgħid? Hmm, rabjata tgħid xejn? Hmm. Tidher irrabjata u x'hekk tidher? Papam! Fil-pront qabżet u sambret, oj, oj, oj! Tista' tgħid li kif qbattu ddeċidejt li int l-iktar wieħed importanti? Naħseb jien importanti aktar minnek, Mela nsejt li l-post tiegħi jispikka fuq ta' kulħadd? U ħadd minnkom ma jista' jiċħad li jien dejjem nibbrilla f'kunċerti statali u rjali? X'taħseb it-trumbetta hawnhekk?
Mela dik tal-vjolin green ukoll qed tgħid li hija l-aktar waħda importanti issa?
Jena sabiħ. Jena sabiħ tispikka qalet fuq l-istrumenti l-oħra u din anka daqqet kunċerti statali u reali, eh? kunċerti vera importanti.
U kollha huma
Imma da tnejn issa sissa qed jgħidu li huma l-aqwa. Imma ta' jgħid, jekk ta' fuq kellhom l-oħrajn fejn jgħidu l-istess. Ejja ħanarraw min imissu L-aktar strument tiegħu għandna tnejn oħra mill-espressjoni ta' wiċċhom kif ħaduha da dal-kummenti. U kollux it-tnejn huma rrabjati, għena raw daqsxejn minn huma da tnejn.

Hekk kif it-trumbetta kienet se tkompli tiffampra, kien pront qabeż fin-nofs il-klarinett. Naħseb li kulħadd jaqbel li jien wieħed mill-aktar strumenti li jkolli partijiet soli u għalhekk nistgħu naqblu li jien l-iktar wieħed importanti. Tafu x'jiġifieri dik parti solo? Jiġifieri jiddoq waħdu fl-orkestra, jkollu mument fejn hu biss ikun qed jinstema' l-istrumenti l-oħra ma jkunux qegħdin jinstemgħu. Allura hu qal, jiena fl-orkestra fi xi kunċert ikolli daw il-partijiet solo, allura jiena importanti għax inkun qed indoqq waħdi biss. Dak il-moment forsi vera jkun importanti ma aħna ma mmorrux naraw l-orkestra bi strument wieħed biss. Kulħadd jiedu mhux u biss u kuljum kulħadd għax ma jdoqqu l-istess diska.
Mhux anke jien ikolli partijiet soli, kompla jgħid il-vjolinċell. Barra minn hekk, jien kapaċi ndoqq f'reġistru għoli kif ukoll fil-baxx u dan jagħmilni indispensabbli f'din l-orkestra. X'kulħadd? X'inhu jgħid kulħadd hawnhekk? X'inhu l-iktar importanti? S'issa liema strumenti kellna jgħidu li huma l-iktar importanti? Il-trombetta, il-violin, il-violonċell u l-klarinet. U l-klarinet, s'issa kellna erba' strumenti kollha jgħidu li huma l-iktar wieħed importanti. Imma jemmetta kollha jgħidu. Jina wkoll hekk naħseb. Ejja ħan nara daqs, ejja ħan komplu naraw se jiġri min imissu. Qed jiġri hawn. Ma x'waħda din hawnhekk, hekk jidher li infexxew jiġġieldu sew, jisom x'waħda din. Ma kienx kumment għal Vjolin Prim naħseb, aħjar ma qal xejn. Hux waħda din. Tafu x'inhu dan l-istrument? L-Ingliż. Bil-Malti jgħidula l-arpa. Ejja ħa naraw daqsxejn l-arpa kif ħaditha din. U hekk komplew l-istrumenti kollha. L-arpa qalet li l-ħoss tagħha ġie mqabbel ma' dak tal-anġli fis-smewwiet? Mela jekk ġie mqabbel ma' dak tal-anġli fis-smewwiet, x'taħsbu, għandha ħoss sabiħ jew le? Iva. Sabiħ? La qalulha hekk, hux qabbluha mal-ħoss tal-anġli fis-smewwiet? Mela di ħa tgħid li hi l-aqwa naħseb, eh, x'taħsbu? Le. Mhix ħa tgħid li hija l-aqwa waħda din? Le. Ħa naraw. Ibex it-tielet tagħhom għax mhux tideri. Għana raw u xħat iġġielek. Idejn. Għaw waħda rosa, l-oħra ħamra, l-oħra blu. Hemm xi tlieta donnhom jiġġieldu hemmhekk. Il-kornu qal li hu kien l-ispirtu li jagħti l-ħajja lill-orkestra. Kulħadd għandu xi ħaġa tajba Imma mhux u biss, daqshekk hu kulħadd għandu xi ħaġa tajba, mhux wieħed biss. L-obwe u l-flawt bdew bdew jillitikaw fuq min kellu l-iktar ħoss ħelu. Minis iktar anka bejnietom bdew jiġġieldu issa mhux ġa- mhux mal- mal-violin prim biss qegħdin jiġġieldu anka bejnietom qabdu jillitikaw. U l-kuntrabaxx stqarr li hu kien il-pedament ta' kull biċċa mużika li kienet tindab. Araw daqsxejn kuntrabaxx, hawnhekk għandna stampa tiegħu, ħa nurihulkom minn hawnhekk ara. Kuntrabaxx jidher ftit żgħir hawnhekk ara, ma tantx jidher. Tajjeb jgħid hemmhekk.

Naħseb kollha qalu xi ħaġa. Kollha jridu jgħidu li huma l-aqwa. Hemm ħafna strumenti fl-orkestra vera, hemm ħafna. Ħafna li jikkumplimentaw lil xulxin.
Ejja ħankomplu naqraw mela ħa naraw se jiġri. Min imissu? Ajma, kulħadd irrabjat, eh? Kulħadd irrabjat. Ħadd ma seta' jaqbel fuq min kien l-iktar importanti. Mela jekk taħsbu li jien m'iniex importanti, mhux se ndoqq iktar! iddikjarat it-trumbetta. Pabam! X'taħsbu issa? Nista' l-kunċert jgħaddi mingħajr it-trumbetta, l-ħoss ta' trumbetta? Le, għandna bżonn ta' trumbetta, l-istrumenti kollha għandna bżonn. Jiena nieħu kollha. Ekku, kollha għandna bżonnhom. Mhux it-trumbetta biss isimgħu daqsxejn. U lanqas jien kompla l-klarinett u l-istess tqarrew il-vjolinċell, l-arpa, il-kornu, l-obwe, il-flawt, il-kuntrabaxx u l-bqija tal-istrumenti tal-orkestra. Mela jekk mhux se jdoqqu, se jsir il-kunċert? Le.
Waħda din immaġina daqsxejn la jiġu l-mużiċisti biex idoqqu dawn l-istrumenti u l-istrumenti ma jkunux iridu jdoqqu. X'taħsbu li jiġri kieku? X'jagħmlu l-mużiċisti mingħajr strumenti? Ma jdoqqu.
Isir il-kunċert? Le.
Ħadd imur lejn id-dar. Isu daqsxejn. Wasal, wasal infatti. Ħa naraw. Il-violin prim ma setax jemmen li l-argument li kien qala kien se jwassal għal din ir-rewwixta. Induna l-violin prime, hu kien il-bidu ta' kollox, hu ħareġ biha din, hu bdiha. Hu għalhekk ma riedx jammetti, u għalkemm ma riedx jammetti, kien jaf li jekk l-istrumenti webbsu rashom u ma jdoqqux, l-orkestra kienet se tisfaxxa fix-xejn. Għalhekk,

Kif l-istrumenti kkalmaw u kkwitaw ftit, il-vjolin Pri qabeż u qal, Mela ladarba aħna bejnietna ma nistgħux naqblu minn fostna hu l-iktar importanti, xi ħadd wieħed biss jista' jiddeċiedi. Umm, min se jkun da li jiddeċiedi mela?

Tgħod tgħidhom xi trid intoqgħod. Tgħidilhom x'iridu jagħmlu u tidderigihom. Għax aħjar huma issa ħejjilha boss mhux saċċessa. Ħa naraw daqsxejn. Min staqsew l-istrumenti lkoll flimkien? Il-bakketta tal-maestro. u l-istrumenti kollha daru b'salt lejn il-bakketta li sadanittant ma tnibbsitx minn fuq il-leġġiju u ma ndaħħlitx bl-argument li kien inqala'. Tassew vera, infatti Ġulja Lened bdiet tgħidilna li s'issa ma dehritx fl-istorja kienet, ħlief fil-bidunett waqt li kienet rieqda. Issa f'daqqa waħda l-attenzjoni tal-istrumenti kollha waqgħet fuqha.
Tlew hawnhekk u basġet warajha.
X'taħsbu ħa jkollha xi soluzzjoni dil-bakketta? Iva.
Nisperaw għax ma jsirx il-kunċert, ħa naraw daqsxejn għandi x'soluzzjoni. Hmm. Kif jidher wiċċaw?

U tgħidx kemm kienu ħerqana biex jisimgħu x'kellha xi tgħid il-bakketta! Almenu hemmhekk qablu. Kollha kienu japprezzaw l-opinjoni tal-bakketta, almenu. Iżda l-bakketta baqgħet siekta. U me setgħetx temmen li kienet spiċċat dis-sitwazzjoni. X'taħsbu ħadet post illi l-violin dream deppisa b'dan argument? Ma tantx, eh? Ma tantx ħadet gost. Ħa naraw kif se toħroġ minna. Issa kif se naqbad nażel? qalet bejna u bejn ruħha. Għalija, l-istrumenti kollha kemm huma importanti u tqishom ilkoll aħwa. Ittamaat li setgħet terġa' tgħaqqad lill-orkestra u b'ton kajman qaltilhom, Biex ngħidilkom il-verità, dan l-aħħar ħadd minnkom ma kien qed jimpressjonani. Min jiżgarra minn hawn u min jistona minn hemm. Kienet kuntenta l-bakketta bihom mela? Le. Mhux wisq, eh, mhux wisq. Onestament ma nafx kif il-maestro Għadu ma żarmax? Naħseb li se tkunu qed tagħmlu pjaċir lil kulħadd jekk ma ddoqqux iżjed. Daqshekk! Għalhekk mela qalet daqshekk, eh? Għax tixtieq illi ma jdoqqux iżjed donna. Imma ħażin naħseb jekk ma jdoqqux iżjed. X'jagħmlu n-nies li ġejjin jaraw il-kunċert? Għada, għada jibqa' jdoqq.

Għax huma naqra. U dan qiegħed jiżamma din. Forsi din.
Jiskużaw ruħu. Kienu rabjati forsi. U tal-li l-pakket tal-rabjat maħsu. Issa jkun jidru mdejqin hawnhekk ma jidrux irrabjati, hiex vera, mdejqin issa. Ħanaraw. Tistgħu taħsbu kif baqgħu mibluwajn l-istrumenti b'dan il-klim ibes? Ħadd minnhom ma kien qatt jobsor li l-bakketta setgħet tkun daqshekk ħarxa magħhom. Qatt ma stennewha, eh, li l-bakketta kienet se tirrabja magħhom b'dan il-mod. Wara ftit ħin ta' riflessjoni fis-skiet,

Palo. Reġgħu saru ħbieb bħall-istrumenti tagħkom, tajjeb? L-istrumenti li kienu għadhom kemxejn imrexha, reġgħu imtlew bil-kuraġġ u fil-pront qabżet it-trumbetta u stqarret, Grazzi Kapo! Għax hekk kienu jsejħulu bejniethom l-istrumenti. Iżda aħna indoqqu taqsek tajjeb b'mertu tat-tmexxija tiegħek. Mela lil min qed jgħidu proset issa? Lil
Capo. Lil Bakketta, eh? U lil Violin Cream, tajjeb mela qegħdin jiftehmu issa, qegħdin japprezzaw it-tajjeb ta' xi. Kull wieħed u waħda minnhom għandu rwol importanti u ħa jifhmu dan, ħa juru l-apprezzament tagħhom lil xulxin, xi ħaġa sabiħa. Sewwa qed tgħid, kompla l-klarinett, Kemm aħna aktar ixxurtjati li għandna trumbetta ċelebbri ta' bħalek, eh, anke t-trumbetta għandha rwol importanti. U hekk, wieħed wieħed waħda waħda, l-istrumenti kollha rnexxielhom jisibu xi ħaġa unika u sabiħa fi sħabhom u ftakru fl-iktar mumenti sbieħ li kienu qattgħu flimkien. Min jaf, eh, kemm kellhom mumenti sbieħ f'kunċerti differenti. Adrian jew Julia Lynn? Naraw l-espressjoni issa, mela minn bissima issa kif saret. Imma, imma da, ma dan

Sadanittant, fuq fomm il-bakketta faċċat bis-sima li ma bħalha, l-istrumenti ma damux ma nsebbħu li kienet lagħbithom waħda sewwa. Kemm qed nieħu gost narakom magħqudin Qaltilhom kuntenta l-bakketta. Tibda tidderġihom l-aħħar minn aħħar dak xogħla u dak xogħla li tħeġġiġhom biex idoqqu. Ejja ħankomplu naqraw, mbagħad doqqilna wara. Ejja. Mhux qegħdin jagħmlu taħseb? Jagħmlu paċi, eh, jerġgħu qed jerġgħu jsiru ħbieb ħajjin sew dak li qalu qabel u jerġgħu jsiru ħbieb bħalma kienu qabel. Aħfru li jekk samtilkom qalbkom bi kliemi, iżda ma tajtunix għażla oħra. Kont naf li l-uniku mezz biex naqqatkom lura flimkien kien li nikkritika lil kull wieħed minnkom biex infakkarkom kemm tirrispettaw lil xulxin. Mm, użat moħħa l-bakketta, eh? Dak kien il-mod kif setaw setat terġa' taqqadhom lura. Grazzi Bakketta! qalilha b'umiltà il-vjolin. Nixtieq niskuża ruħi ma' kulħadd talli kont daqshekk prużuntuż. Eh, qed jammetti mela l-vjolin li kien prużuntuż fil-bidu għax hu kien li bdieha di kollha. Naħseb li dal-lejl ilkoll intbaħna li aħna tassew familja waħda u m'aħna xejn mingħajr xulxin. L-istrumenti kollha aċċettaw l-iskuża tal-vjolin, irringrazzjaw lil Bakketta u ħalfu li qatt ma kienu se jerġgħu iduru kontra xulxin. Mela araw daqsxejn, hawnhekk qegħdin jagħmlu ħbieb jerġgħu u mhux ħa jerġgħu jiġġieldu. Ejja ħa naqilbu ħa naraw se jiġri issa. Aw xawwa. Il-festa ma meta miktub X'wassal hawnhekk? Fejn qegħdin? Qegħdin fuq il-palk hawnhekk eh, tat-teatru u dawn min huma qegħdin naraw? Min huma daw li qegħdin naraw? L-istrumenti imma u l-mużiċisti qed iżommu l-istrumenti fil-waqt li hawn wara għandna l-udjenza quddiem il-mużiċisti u l-istrumenti, eh?

Għal raġuni għax inna immaġina kieku ġew u ma sar xejn. L-għada, l-orkestra tat l-aqwa kunċert tal-Milied li qatt kienet tat, tant li baqa' jissemma fid-dinja mużikali għal żmien twil. Il-bakketta u l-istrumenti tgħidx kemm kienu kburin b'xulxin. Agħrfu li m'hemm xejn isbaħ mill-armonija li joħolqu meta jdoqqu flimkien għalenija. Mela ndunaw li flimkien joħolqu armonija sabiħa ħafna. Oġbitkom din l-istorja? Ħelwa u. Għawnek għaw
il-flajne, għawnek l-arba

Kornu. Tajjeb, mela hawnhekk għandna. Ekku, hawnhekk għandna uħud mill-istrumenti u fil-dejti. Hawnhekk għandna uħud mill-istrumenti li tqajna magħhom din l-istorja li huma parti mill-orkestra. Issa llum il-logħba li aħna ħanilagħbu hija. U nistedinkom tilagħbu magħna u tippruvaw taqtaw intom ukoll. Jiena, il-ġurja l-innu l-lodri se nsemmalhom l-istrumenti individwali u huma xogħolhom huwa li jippruvaw jaqtaw liema mill-istrumenti qegħdin jisimgħu. Tajjeb? Jiena mhux se nurihom, ħa nsemmagħlhom biss. Jiġifieri anke intom, meta tisimgħu il-ħoss, ippruvaw araw. Il-ħoss, liema minn dawn l-istrumenti qiegħed jagħmlu?
Lesti?
Iva. Aħna hawnhekk min se jibda? Idejk però Adrienne, ibqa' bilqiegħda ibqa' bilqiegħda ħalli tisma' imbagħad urili liema taħseb huwa minn liema strument taħseb li ġej il-ħoss, tajjeb? Ħares lejhom sewwa ħalli tisma'. Dak x'inhuwa? Il-klarinett. Ekku, dan huwa l-post tal-klarinett. Il-post tal-klarinett waħdu sabiħ u xbela. Tajb, ħanaddu għal strument ieħor fidejk Ġulja lil lissa isma' ftit qabel xejn. Taħsbu intom ukoll, orjulna f'kuntanna lejh. Hemm isfel. Għandna l-flawt. Tajjeb, u hekk smajna il-ħoss ieħor, il-ħoss ta' slaw din id-darba. Ħanaddu għal strument ieħor. Rubaw waqtaw magħna, però Adrienne ħanaraw jekk taf. Konsultaw. X'taħsbu? Fost tal-arka dan? Ma sewwa Taħsbu dak x'inhuwa? Il-kornu ta' li huwa l-kornu dan. Iva, il-kornu kien, tiġu nixu nisimaw bieċoħra. Il-ħoss tal-kornu kien dak tajjeb. Għanaddu għal strument ieħor, għara taqtawx dal-imur Taħseb taqbel ma' ħoġi għan inti l-violin dan? Ekku, dak kien il-ħoss tal-vjolin. Tajjeb, ħanaddu għal strument ieħor. Rufa waqta u simaw tajjeb għaraw li ma wieħed hu.

Ekku, dak kien il-ħoss tal-għodja, ħa nerġgħu nisimgħu biċ-ċoħra. Mela dak kien il-ħoss tal-obwe toqtajtu, naħseb kienet forsi l-iktar waħda diffiċli din. Ħana għaddu għal Għalija ma kienet Għalik le? Tajjeb. Għalija.
Ħa nippruvaw naraw naqtaw strument ieħor. Ħa nisimgħu ftit Ġulja Lim fidejk l-ewwel.
It-trombetta.
X'taħseb Odrijen taqbel magħha inti? X'taħsbu intom? Tajjeb, dik kienet il-ħoss ta' trumbetta. Ħanaddu għall-aħħar waħda. Nisimgħu tajjeb? Moħna hemm, ħa naraw naqtawx li huwa l-aħħar ħoss li għandna likom. Waslet fl-aħħar, eh? Waslet fl-aħħar. Li tħobbi.
Sa ma minnihomx. Le ma minniex kollox. Ma minniex kollox. Tajjeb, irnexxilkom taqtaw ħafna minnkom. Iva. Bravi, proset. U għek nistedinkom tistaw tilabu din il-loba intom ukoll daqsxejn ta' sfida biex taqtaw l-istrumenti. L-istrumenti waħedhom huma sbieħ imma immaġina Kollha f'daqqa hux vera kemm jagħmlu ħoss sabiħ! Iva, issa qabel ma nagħlqu, Julia Lynn u Audrey Ann ħa jdoqqulkom biċċa, f'idejkom, doqqu naqra l-istrumenti u anki intom doqqu tagħkom. Tajjeb ħafna. U hekk dawn l-aħħar noti tal-orkestra tagħna ġejna fi tmiem ta' storja oħra miġjuba lilkom mill-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Nistedinkom tkunu magħna darb'oħra għal storja oħra. Sadanittant aħna ħa nagħlqu bħalma nagħlqu dejjem.